a hmuh zong kan rak hmu bal hna lo cu RCMT zong hi kan thei bal lo kei hna cu bungtang ah tangcheu tangkhat in ka cawng le ABM ti bak in Khrihfabu min ke ABM ti bak rak si caw le ngakchiat lio min sak zei tin dek American Baptist Mission nih khan mawjit nek an rak ti chu ka thei ve lo ABM biak in ti rak si adang biak in tu kha zu PC biak in adang dang khi rak si Tang sarih tiang ah hin, tang sarih ka cawn tiang ah hin, Roman Catholic timi ka hmu bal hna lo. Thantlang peng ah khin Hnaring ah an headquarter rak um le cucu atu i Norway i a ummi perhkalh thawng nih khin cun makha aa siam kong ka theih ngaingai. Halkha tangriat siang ka kai tikah atu CACC zung chak ti lai cu hlan lio cun man kai pa tein chak ah khan RCM biakinn pi cu um le ka khuaruahhar ngai cu kei kha ma khi lamthlang lei ah khin ka rak um ve le cu ah cun mei zei ca dah baptism si ve hnga lo ti khin ka khuaruahhar ngai ve i hakha lungunpi ah khin kha lio ahcun lungunpi lawng khi biakinn rak um le mu atu lam tu cu sawmthum sawm li va um cang rua cu ah cun sunday school cu kan rak kai i sunday school ka hawi le pawl nih hin rcm pawl hi hell ah an kal la ti bantuk phunthim an rak kan chimh cu le theih lo hrat ahcun khakha RCM pawl hi hell kal ding phunthim dawh kan rak ruah hna cu a tawinak in ka van chim lai ka bia sau lai caah Bible sianginn ka kai i Bible sianginn kan kai tikah hin kha Bible ca i a chimmi pawl kan van zoh than tikah kan hawile lakah Methodist hna an um, Presbyterian hna an um. Cun uh, Mara Evangelical Church hna an um. Methodist hmanh ah Lower Bama, Upper Bama an um. Cuti in hmunkhat ti kan kai tikah doctrine ai dangmi vialte Bible ca lawng te hi rak i zohchih in bu a rak i dangmi lawngte an si zia kha kan van hmuh ai le cucaah cun a chim zong ka chim lengmang hi kan khrihfabu lawngah si lo kaa dang zongah ka chim lengmang bible ca i el in i tei awk a ṭha Zeicahtiah kan Baibal caah a tlam rak tling tukmi si le kan rak theih khawh lomi a tam tuk tikah hin a el sawsawh in el awk hi rak ṭha. Le cucaah nai hrawnghrang i Trinity le oneness le ti bantuk an el te hna zongah hin ka lungchung ah chuakmi cu Cuti mui i hmuh i i el cu hmanh ah hin tere tei kho lo va si kaw online i vai el chinchin hi teinak lam um lo ti khi ka ruah tawnmi si biafakfak lam an i hlinh le poi ngai ka ti Bible ca hei zumhmi cu i biafakfak i hlinh te hna hi laklawh ngaingaimi thil pakhat a si Le cu Baibal ca base in hi ti ko ning Baibal ca chirhchan in Khrihfabu lakah hin atu tiangah Roman Catholic hi a ngan chem bak an si. Kannih nih cun Kawlram kong lawng khi kan hei zoh i he mifate zei si lo nih khin kan ruah le vawlei cung pumpi tuak ah cun Roman Catholic hi a tam cem an si lawng si lo sika na ngei cem zong an si zumhnak a fek cem zong an si living faith timi kan cawn lio ah hin an kan timi cu vulei cungah hin ah vawlei cung sorry ka palh sual biaknak ah hin ṭhen thlen a har cemmi cu Roman Catholic le Buddhist an si ti si cu Roman Catholic hi ṭha te a zum cangmi kha Baptist i vai thlen Presbyterian i vai thlen khi har tak. Kan nih Baptist pawl hi cu kan luatlet le a zei te paoh in kan i thlen ke kan duh paoh in pastor te le bang a zei macana acun Methodist pastor of sina hong kia ṭhan i Baptist a kim ti bantuk phun na kan kan um viar. Sihmanhsehlaw Roman Catholic hi cu an i thlen hi har tuk ti si. Buddhist zong an i thlen har tuk ti si. Cucu ka chim lengmang mi si le atnai ram se sin hna nih cun Buddhist pakhat, ṭha te a zum cangmi Buddhist pakhat, Khrihfa i thlengter cu a nung liomi cakei kai purh tluk hin a har ti tiang khin a rak ti. Roman Catholic zong cu bantuk an si ve an ti. A zei caah dah cu tlukin an zumhnak a fe tiah cun Bible caah hin i tlaih ve. Baibal ca an tlaihmi lakah a thlurpi pakhat a simi cu Mathai dal he ruk a rel in ka van rel aka cu vei nan theih lengmang mi Bible ca si ko nain he rel an nuam deuh maw kei ti si Mathai dal he ruk Tlang hlei riat khan ka van rel lai. Cucaah cun nang cu lungtum Peter na si kan ti. Cun hi lung cungah hin ka Khrihfabu hram ka bunh lai i cucu thihnak hmanh nih a tei kho lai lo. Peter kha makha cung lungtum na si cang lai. A hlanah Simon ti rak si cu mu. Sinain atu cu Petros anmah Grik holh in cun Petros an ti le mirang pawl nih Peter an ti le Peter kan hi ti ve ko le Peter kha hi nangmah cungah hin ka Khrihfabu ka dirh lai cucu siauchiar pawl nih chachawn darok kan timi kan chim lengmangmi si ko cunak man in RCM pawl nih an van chirhchan deuhmi cu hleikua kha si vancung pennak hunnak tawhfung cu kan pek lai Vawleicung i na hrenhmi cu vancung zongah hrenh an si lai. Hi hrenh hi hrenkanh khi si. Vawleicung in na hrenkanh mi cu innka khar kha toh cu ngeihla cu a pitter nih cun na hrenh vawleicung ah nangmah hi cu vei vancung kua na kai la lo timi cu an kai la lo ti duhnak kha si. Cun vawlei ah na onhmi cu vancung zongah on an si lai. Cucaah cun Peter man thlak a suai tik paoh khin vei ah vancung kutka pawng ah cun toh nganpi ai ken tawn. Macu tawh cu Peter nih a ngeihmi tawh cu tuchun ni tiang tawh ngeitu minung kha an i thleng i a min ah Pop tiah an timi a si. Atu zong hi Pop a ṭuanmi cu American pa a si. American pa nih atu hin Vatican City ah Pop a ṭuan. Hi American pa Chicago a rak um le Chicago Cup nak rak uar tuk ve ti si khawh. Sinain zeidah ai dang ti ahcun annih cu Pathian rian kan ṭuan veve la an ti ahcun zeizong vialte kha a thlau dih. Atu pop ṭuanmi pa hna cu mak tuk. Nupi zong ngeih phung si lo, thil thuam ṭha zong ngeih phung si lo, innlo zong ngeih phung si lo. Kan nih pastor te hna cu thil thuamnak kan duh ngai cu. Innlo ṭha hna kan duh tuk cu. Lahkhah tlawmpal te karh lo zong kan ngaihchia cu. Sinah an ni pop kha cu lahkhah kong zong an tuak lo. Atu i pop ṭuanmi pa hna hi Latin America ah a va ṭuan i atu i Hispanic holh kan timi salung holh hi ṭha tein a thiam. Mirang holh lam cu chim hau lo a chuahnak si mu. Salung holh hi anmah tluk in a thiam ve le Italy a va kal le Italy holh, Italian holh kha anmah tluk in a va thiam hoi ti si. Cucaah pop a von ṭuan kai i a hmusit cem nih a relmi ah hin a relmi ka ti greetings a pekmi hna ah hin kuttlaihnak bia chim ah hin Italy holh na chim ti cu anmah tluk na thiam ti cu le cu tluk cun ai pemi minung a si tikah pop ah an thim ve i ani cu zeim an hi vei kawl holh cu a hnawng phuai um lo ai pe tlai mi um lo anupi kong zong ruat ding um lo fa kong zong ruat ding um lo thil lakha kong zong ruat ding um lo thil thuam kong zong zeimanh um lo le pathian bia pathian sinak tu khan a um mi an si bia nan ka hal dingmi cu ziah cu tluk in an si tiah baptist nan rak chuah ne tiah nan ka hal ve sual men ko hnga peter kuat khatnak dal hnih cangkua khan tlangbawi kan sinak um ve ai kan ti baptist paul le khan mu peter kuat khat karel ahcun a caan a rak lai ca dal hnih cangkua khan nan rel si ahcun siang parang tlangbawi nan si tiah peter nih khrifabu kha khrifabu panga paruk hrawng kha rak ti na a rak ti hna le cu te cun a tlaih ve le John Smith te pawl nih kannih Baptist hi cu tlangbawi pei kan si cu Peter lawng nih Bawi Jesuh Khrih cu chawnh khawh ṭung lo a zumtu kip nih pei kan chawnh khawh ve awk a si cu ti khan tlaih ve le cucu kannih zong kan chuak ve baptist hi kan man tuk ti kan i ruah le kan baptist hi mi piangthar bu kan si hei ti bantuk kan timi vialte zong hi an i RCM nih cun hei ruah ve mi ahcun khatilei kap kan kal lo Peter bia nak cun Bawi Jesuh bia pe zul deuh awk asi cu ti le kap kan kal ve ai hoi in le azi si mana tu zing ah hin hei chim ka duh mi cu Roman Catholic pawl nih fak ngai in an dirpi tu chun ni tiang ah pop hi an khamnak zong hi hi nih hin a duh asi ahcun mi a pek khawh ti tiang in an zumh zei ruang ah tiah cun vancung kut ka tawh tlai tu timi Bible ca an i chirhchan ve sihmanhsehlaw cuti rumro in cun kawlholh cu aluai tung sa tuah in heh tiah khamhnak kha a va pe lem lo voi khat te cu tuan bia cun rak tuah bal khamhnak ca an rak zual pa sinain atu ahcun kha khamhnak kha ei nang nih va vei khamhnak hmu ko nang hmu la se ti cu um lo sinain pop nih ṭha tein thla a cam piak mi nai cu an i uang tuk hrimhran aw hi mu si ti mi kha mu an i uang tuk hrimhran Le cu vialte cu zeiruangah dah ka chim ti ahcun Roman Catholic pawl nih a pakhatnak ah an uar cemmi Peter, a pahnihnak ah an van uar vemi cu Mary hi si ve. Cu Mary zong cu zei kan ti la annih cu voi khet uar ngai le khi ṭha te zoh tu an tuahmi khi mu Peter zong hi ṭha tein zo tu an suai Mary zong an suai le atu kanmah Baptist pawl man nih hin zeimaw Christmas lai hrawng hrang i hmanthlak kan hmuhmi ah Mary nih Bawi Jesuh Khrih a pomnak hmanthlak tikah kan hmuh lengmang. Annih cu a hmanthlak sawh si loin a milem bakin an tuah i cucu Mary hi a thiangmi lak hmanh ah a sangmi ah an chiah. Le zeicahdah cucu an chiah? An chiahnak a sullam a tampi um lai nain Mary an chiahnak a sullam tampi lakah pakhat a pakhatnak a simi cu Bawipa nawl kha ṭha tein a ngaihnak hi si tiah anmah Roman Catholic nih an ti vemi a um. Kei cu Bawipa salnu ka si ko, caang sawmthum le caang riatnak ah. Kei cu Bawipa salnu ka si ko, na chim bang cun tlung ko seh ti hi Mary nih ṭha tein cohlan. Kan hnulei ah kan Khrihfabu ah hin ka rak chim cang. Afghanistan ah hin voikhat cu hlawhhlang nu pakhat kha pa pawl nih an rak cheh le thilak in an rak cheh hlawhhlang nu ti ka palh sual nungak tlangval ai du le tlangval he an sual lio an tlaih caah khan cucu aluchin aluchin ka timi cu an nih muslim muslim pawl cu an lu ni khuh cu mu cu an lu an i khuhmi bu cun a nu hmai bak ah pa pawl nih a lung in an cheh le lung in an cheh le a thi chuak thluahmah bu in cu ah cun an thah ko le zeicah tiah cun muslim pawl cu kha bantuk virgin a si lomi va ngei ṭung lo i fa pawimi a sualmi kha thah bak si Judah pawl zong an rak si ve cu. Cucu a fiannak cu hlawhhlang nu kha lung kan chep lai maw an ti tikah Bawi Jesuh Khrih nih a sual hmasa lomi nih chep ko u ti kha rak tinak ah khan a fiang bik. Mary hi nan theih bantukin Joseph he engage tuah cangmi si. Halnak ṭha te nan tuah i kan lai phung zong kan nei ve khi kan i hal le dawh lungtlinnak sa kan thah le kan i hawm cu. Khi bantukin anih hi cu a lawng ti lo va ngei cang dingmi timi kha fa a van pawi tikah cun pakhatnak lungin cheh i thah khawh a si. Cu lungin cheh i thah khawhmi dirhmun a dir. A pahnihnak ningzah mualpho vialte a va he an um ṭi rih ṭung lo ti theih a si. Josephine um ṭi lo si cadah fa pawi nga aho fa dah pawi nga cu lakah thiang thlarau fa ti sawsawh in cun anga nga mu cu ning za muat pho vialte vat duak tikah hin Mary caan a har hringhran sihmanhsehlaw cu vialte ningzau bual pho cu ai lak zau le kei cu bawipa sal nu ka si ko na chim bang cun si ko seh pawi ko ning pawi hlah nangmah salpe ka si ko cu ningzah vialte i lak ko ning lungin ka cheh rat le ka cheh ko la te ti khi ei chim duh mi cu vialte cu hika hin luka thong ṭha nih kha harnak cu dakaw Mary nih hin cun a tuar ti laknak ah fak ngai in dal khatnak ah hin a ṭiang Le kannih hi ka hei ruat ve tawn Christmas ah hin Mary kong cu an kan chim lengmang ko nain pakhatnak ah aa Pathian ca i van i pek ngaingai ningzah van tuar ngaingai hi kan ceih kho tawn rua lo tiin ka ruat asilole phundang i van chim si ahcun vei an email kha cu fa van pawila le hi cu judah mi vialte nih hei thah khawh zong va si cu an thah hrim la ka tinak cu si lo nain cu zong cu mirang holh cun risk ei lak komi hi kan nih cu risk kan la ngam deuh lo pathian kong ah hin mu Zeitik hin tak kanmah le kap khin kan van te le te cu hi a cha caan cun ka ti tawn cu RCM hi kanmah nak kan tha deuh le van cung khuan kai deuh la ka ti nak cu si lo nan zumhnak fehnak zawn ah cun kan tluk lo nak hna tampi le Mary zong hi an ei rua tikah ah hi hi Bawi Jesuh Khrih a kan khamtu anu a si lawng si loin amah nih risk a lakmi pei tam tuk ve ti an muan a donghnak ah mu vailam cung i Bawi Jesuh an tah zong ah hin eh, lamkaltu vialte cu an zamziar ko cu an mui hmuh si lo cu amah anau Johan le anu le Mary Magdalene te lawng don ko na cu atu i a hla a satu hla phuahtu Mary Jesuh Khrist anu cu cu ral ṭha ngai in a fapa sinah um pengmi hi Roman Catholic pawl nih va upat lo in um kho lo Cucu zeiruangah dah upatnak a langhnak a si tiah cun tu ka chimmi ka si. Kei cu nangmah salnu cu sawh ka si ko hi. Na chim bangin ka cungah tlung ko seh ti i Pathian bia lunglawm tein cohlan khawh hi Christmas lungthin put pakhat a si ti kha number pakhatnak ah chim ka duh. A pahnihnak ah chim ka duhmi cu Pathian nih a tuah khawh lomi zeihmanh a um lo ti hi si. Le ni zan ah Zoom i Pathian kan thangṭhatnak zongah ka chim. Kanmah kong hi cu ruat lo in van um ta ko sih mi kong kan van ruat ta la Pathian nih a tuah khawh lomi zeihmanh um lo ti ka hmuhmi a nangmah le keimah kong ruat ti loin mu aho kong kha tlak hei rua tiah cun zahan zan a tian zan ah a si tian zan ah khan Indianapolis i a ummi CBC USA Chin Community of Indiana CYO Indiana Chin Youth Organization Indiana i fonh in Joshua Van hi vawlei cung UFC vawleicung pumpi i an tuahmi lakah a ṭhawng bik khapat hei ti ko sih belt nganpi an pek le an nin zeitindak an ruah cio cu ka thei lo so sofa nih zeiti a ruah cu ka thei lo keimah ka ruahnak ahcun pathian nih a tuah khawh lomi zeihmanh a um lo ti hi Joshua Van nih cung ain a lang tiin ka ruat Nizan ti ni te ah ei te ko sih. Kan pu le holh in, kan pa le holh in mu. Nizan ti ni te ah American ah rak phan. Amah kan nih Laimi hi vuakhuam miphun cu si cu kan si pah rua ka ti. Midang chim lo in Philippines